ne jowetena mosechung' koda momiyo kawuono anyono sikul. Antiere ka kawuono mar gonu erokamano kendo wabiro e wang' TV wan gi janyuolna ma en babanwa mar mondo omi wagonu erokamano noganda monochung' kodwa mane omiyo kawuono wachopo e sikul. Asechandora e piny mamwalo ma wantie kendo mondo omi nanyon sekondari nobedo na lweny. To agoyo erokamano ne osiepe, wede ma noyie mar mondo mi okonya kendo otim solro matin matin ka gigona arambe koni gi koni mondo mi anyon form one. Anyono form one skul ma wantiere ni, apani kuneno sign board ni to ma e sikul madonje. signboard ni ma e sikul kendo anyono form one. Ago erokamano nikech o de ok osiepe kaachiel kod jok mane ochung' koda de pok adonjo e sikul. An awuon e sikul madonjeni antiere gi talent kendo atimo tuko mopogore opogore. Mokwongo anyalo chikora kabisa moingo Masai. Kaluwore ni an asedak gi Maseche bang' kinde mang'eny kendo Maseche asebedo godo machiegni. Antiere gi eh, talent mar chikruok kendo anyalo chikora maber kabisa. Mano talent ma antiere godo. Oh, mo, mo, moloyo kabisa kabisa tagone Joel Ochimbo ma wuod Kanyipir ma bende en achiel kuom jok mayudore e BV Band maka John Junior erokamano nikech ochung' koda ma kata mana uniform mar skul marwakoni en ema nonyiewna. O bag mar sikul muneno ating'oni en ema nonyiewna. Muneno ka onyiewna nyaka books mag sikul madhi chako godo somo. Agone Joel Ochimbo Wuod Kanye Pire erokamano kendo Nyasach Loch omed ting'e malo. Ok opogore gi mano, agone bende ng'ato nabuodha erokamano nikech abuodha bende nochulona part of school fees na kwa hivyo mimi na maarufu ya kuungana na mkono ambaye kutukuzu Bwana. Unaona mimi kama form 1 lazima nisifu kila kitu. Kwa hivyo ago erokamano malich. Ne mogik Tago ne janyuolna erokamano. Baba erokamano malich miwuoro nikech de ok in to de ok anyono form one e sikundni. Ichung' koda motegno kendo kata obedo mana ni koro mwandu onge dala to anyono form one kendo anyono adonjo e sikul. Nyasach loch koyie to med ting'i malo, mwandu biro biro. Adwa somo matek, agombo mar mondo mi ayud eh, grade mar A plain. To kata ka tek ni ok anyal yudo A plain, to ka yudo kata mana D minus bende biro makonwa kamoro. Tek ne tieko form four. We mondo ami babana thuolo ma en wuonwa mondo mi embe ogone piny thank you kendo ogone piny erokamano kuom ah, miyo achopo e sikul ka kendo mondo embe owuo gi piny nikech embe otimo kinda kendo otimo part ma mare owuon mondo achop ka. Ka ok kamano baba to wuog osiepe kaachiel koda jopiny. Eh, an bende agoyo erokamano nosiepe kaachiel kod jopiny nikech gisetiyo matek kuom tero wuoyi matinni mondo mi oyud kama nyalo dhi yude tiegruok to en mana ni kinda ng'wech. Jokanyanam wasechandore kendo asechandore gi wuoyi matinni oseyudo thuolo mondo mi odhi en bende odhi odonji e form one kaka jowetegi mamoko dwa ni mondo osom. To achako akawo thuolo makende kago erokamano kuom kinda mosetimo nikech kata wariyo kech, kata wachandore, kata wabedo nade nade to nyathini osikona mana ni odwa ni odhi sikul. Kijanani osiko mana ni odwa ni odhi sikul ma kata sani nyocha an gi jamni moko matin jowadwa ung'eyo kaka piny en ng'ama jaduong' ok nyal bedo nono. Jambago nyocha kawo matieko, usewinjo kendo kosewacho ka ni nodhi ir jaduong' moro miluongo ni jaduong' Abwodha. Jaduong' Abwodhago ni erokamano ahinya kuom timo maber kuom konyo wuoyi matin. Achako akawo thuolo mar go erokamano ne Joel Ochimbo matiyo gi Joka Vivi Band kuom timo maber ne kijana matin ko ne oyudo thuolo monyiewo ne kijana matin ni uniform kendo sani kijana matin ni kata kung'iye to uneno kaka orwakore kijana matin ni orwakore kendo nikech odwa ni mondo odhi odonje form one sani nikech somo e teko kendo somo e ngima ka ok isomo to ok inyal yudo teko kendo ok inyal bedo gi ngima maber kendo sani ung'eyo ni kijana ni Oywak ka kendo winjo koketo wach e itu kaka jopiny ni odwa ni mondo oyud grade mar A to kendo chako wacho ni kata ka grade no otame to kata koyudo D to mano pod ber onge rach moro amora obiro konya gi mano. To akwa kijana matin iwuoyi matin ka Nyasaye osemako badi misedhi misedhi idonjo e sikul kik iket weche mang'eny mbele kaw thuolo mondo isom ineno kaka koro wachalo ka gik moko te atieko nikech in masani kendo jaduong' maduong' miluongo ni abwodha bende nosekawo thuolone makende mogo tiendi lowo mondo mi koro idhi isom kaok kamano jowadwa sikul mane nyathino dhi odonje uneno sign board mare an nyinge ni akia nyinge ni somo tek ok anyal somo to uneno sign board mar sikunduno ka to pod wan gi pek kendo lweny pod nie mbelewa mar higa ang'wen koro jal ma nyasaye oketo gimoro e chunye to nyalo mana oronwa kata mana e message kata onyalo timonwa ng'uono kuom ng'uono mare agonu erokamano jowadwa ero uru kamano
Erokamano baba. Mm. Katieko kata ka ng'ado wach ni machuok jowetena, pod wantiere gi sida ni adier pok wachni orumo. Koro wakwayo unu kuyie, meda meda uru sirowa nikech mondo mi abi atiek fanfa. Adier en kinda gi lweny. Gimoro amora matin ma untiere godo, solnwa. Inyalo manyo ko- inyalo manyowa kata itudri kodwa e inbox kanyo ok awuondi kikonyo bada ka- kimako bada kawuono ame kiny namak bad ng'ama chielo Wa mirima mang'eny kijana Nyasaye ni kodwa. erokamano ba Eh, baba wadhi eh.